machiegni jaunyona e kinde machalo koda maendi ma tobi jakobo nyathi kimirwa odiechieng' machalo koda maendi en thuolo manyangafu kendo mokwe ahinya ma piny ngima iluwowa kaachiel kod ibamba magwa mag oganda moko chiko itigi mawinjo dhowa puonj mawuok e got ramogi kaendi puonjo bende osekonyo piny ahinya kaluwore kod kit dhano gi dak mare e ngima masani kipimo kod ngima machon kochande okinja ma kambo an kod okaachiel kachiel kendo okinja ok ang'enu weche mage ma kawuono nitie nikech aneno ka oganda obet piny e but nyakalondo seche gi chiko itgi aneno ka kawuono gik moko mag juogi ng'eny ka maratari e jodongo donjo ka Mm. gi gige juogi ma gigoyo Mm. to jal man ka nitie tidwa ni koro bi odwoki osedak wi got ka ahinya E, mo- mo- mo- mosebet kwa wacho ni opija jenda digi to luda sego kanyada en ema ogo ngeng'o gi to juogi koro dwa ni ja, jo Homa Bay ome nikech jo- odwa chwe i wi got kato jopiny dware chiemo biro kawo thuolo to wadhi adhe kanyo mondo koro juogi obaga baga kur munya to juogi ma homa bay wacho nang'o e kanyo ibe iparo maber wabiro wuok kan to nyikwa ramogi dhi adhiya to winjo ju- giwinjo kaka juogi twak e juok luogi wadwa ni mondo giduog kuom ji nikech ing'e ni tindo oganda ramogi ajwang' thoye ng'eny okinji ke ni thoth ji ong'e mana niya ni juogi mag luo ne ugenya Alego gi gem matin gi imbo. Hey, ing'e nano Eh? luogi mag luogi. Eh? Piny alego kanyo cha dhao gi ji kabisa. Ero. Gidak mna ka giwacho balego tat chumbe. Eh? Alego to en tat yien. Eh? Ma kidhi ing'eno juogi yiend luo mane juogo golo ni thiedho go nyi joluogi. Dhout luo apar gariyo. Onge dhood luo ma ochakie nyakware nying yath. To alego nitie wuode miluongo ni seje. To seje ne en manyasi. osekonyo nyikwa Ramogi mang'eny ma nyasino. Koro ok wadwa wach mo ma jalego wacho balego tat chumbe. Alego en tat yien. Chumbe onge mikunya alego go sidhe sadhi e got mbaga got ng'iya go bineno chumbe. Gin mana yien.
Gin mana yien. E omiyo tinde aneno nyaka koro libamba machalo kaka kano, kabondo, tinde to ka bende juogi mag luo tinde be chako donjo e igi. Eh, ing'e ni chon wacho weche ni alego tat chumbe go ne riembo juogi. To alego en ena tat yien. Nikech ing'e ni chon kane tuo omako ng'ato seme tithiedhe to kotamre to alege mana referral hospital tere to bende isetere alego ni podi tere iwuondo kode gokinyi Eh. idwa ni iwuo ka- kako gwen Eh. ma piny ng'ich ma piny ywak piny oruni alego e piny runi kucha ting'e ni koduogo mako mako chango Eh. tichal ng'at mogolo kenyatta to duoki dispensary gwegi ichak oduoki koro ithiedhi gweng'u Mande dhi. omiyo wach mano ok yajuogi wuoye waro wechegi Ka juogi nye nyisa ni alwora pinje Ramogi Ajwang' mondo akel yien to in kwa Ramogi odak nade? Tayudo ki ot ka ot nitie wach moro miluongo ni chama. Koro juogo wacho ni gol chik apar matayo mon e chama. Ing'e ni chama osegero mon to chandruok be gi tungni bende osekelo e udi. Obende en juogi, Eh, en tich- juogi mosegolo ji, osegolo minewa oko, to en juogi bende mosegolo nyaka Ing'e ni rach gi ber ok ute wer. mang'eny oko.
Eh. En juogi. Oseketho bende.
Eh. ibro winjo chike moko ka nitie mabe mon moko ma ka- koyudo cha- machamo Eh. to ringo dhi na thurgi ng'eni sama mgogo nigi pesa thurgi en en akwach Ige ni pesa moyudo no koro ok one ka dak mar i ode nyalo dhi kode maber. Nyalo dhi mana kode maber ka nthuri gi. ing'e ni cham osekonyo udi adier kidhi to inyalo yudo ka udi mon oloso i udi maber kabisa En chuo gi maber. en juogi maber to cham nogoni bende nyaka nodonj ing'e ni omiyo tinde ing'e ni yudo kapi ot teko kapo yudo dok kapo ni ot ng'ato mar dhako modhigo e chiro chama ing'e nomiyo mo- chwo dok e chiro te haya waluwar gi nyikwara mogi e chike matayo mon mani chama ma chik namba achiel wacho ni chieng' ma onjni miyuto nyaka iparie wuon pesa wuon pesa ing'e ne en ng'a Wuon pesa. Wuon wuoth wuon osimbo. Eh, ng'eni ng'am a a ng'am ing'ado ga pesa ne mar Dichwo. chiemo. Mar chiemo. Ng'eni nyaka ipare gi saiti, saiti moro. Eh, ibuoge go.
Eh, Ibuoge go. Ng'eni kaka kaka ing'ate. To mor. Koro koro kanyo nyaka gma. Wadwa duogi, ng'eni dwa ni kwara mogo dagi kwe. Eh, Koro ipare gi saiti kata nanga ma iye cha. Ng'eni ma iye cha ng'eno tamo kuom ng'eny. Ng'iewo. Gi so- gi socks. Ibwogego. Gi soksi. Ing'eni, ing'eni kata ing'eni joma mine wan ing'eni juogi nyisowa kata sama wawuoyo kodi ni. Eh? Aneno joma irwako Russia hospital. Ing'eni sama orwake kacha. Ero. Jaode gi jogi dhi. Ting'eni koro idwa nogonye. Odong' thuolo. Eh. Suti ing'eni nengo ne ger. Alufu pradek wiye. Eman eman yoko. Tayi bende osegol simbe boseket piny. Eh. to kidonji nanga nanga manyien iyude kokiko kiko
dhako dwa nolengre matin ka gima nodhi e Ah, jomo dayudo dhako ka wacho ni daktari owacho ni wuog iwroko matin koro mine nyaka ng'e mano kata na kata mana gine ni ng'en kata mana ng'ama nokelo kapet ni Eh? en ng'ama nowinjre gi kambi maloso socks Eh. en kokwa kelo kapet to ji kani nyiew soko koro iyudo joma otwe sudegi Ero. kodhi limo ng'ato ing'e ni sani ka ng'ato dhi limo ng'ato Eh. tichicha chicha nikech seche msee ni ng'ato donjo biro kutwere malich gache bende owe kanyo dot kanyo kodonjo ni tap toyudo ka wori we oko kolwar wi koken mabor opunye tiende noko koro mano joma mine nyaka ng'e Ero. walwar kodgi chik namba ariyo ma bende tayo mon mane chama mowacho ni chieng'no ji nyaka chiem ka chieng' krismas e ot ng'e gimomiyo itimo mano juogi ng'en tije tek juogi neno ng'en use- gisegabedo ka ginego nyithindo gi kech ng'en ka wuon nyithindo golo pesa Ero. matang' nyithindo cham lunch Ero. sani ng'eni ng'eni chon kane chama pok obiro nyoyo oganda magi gik mane itedoga mani chiro chiemo moko matindo tindo ni gi chiro sani ing'e ni gina gini nyaka iye state Eh. e tiend odi kidonga to okete oganda nikech mon kiweyo alufu achiel ichode a- ibiro yudo ka oganda chiemo moko matindo tindo be, Eh. o- oganda gi chapat Eh. bende onyiewo Eh. ema ing'ado ing'ado ko nyithindo chamo koro emomiyo juogi neno ng'e nyithindo winjo matek kabisa Odiechieng' sa abiriyo kama nyoyo gi ogandago ema obargi. Koa e skul to osekaw oganda gi nyoyo Eh? to odok go e skul. Koro emomiyo juogi dwaro ni chieng'no kech ing'atoga pesa ming'adogano chieng'no jochiem ka Krismas mondo nyithindo be obedie mamor. Donge mano miyo kocha ni jama orwako mina e ngudi ma kata pesa nitie ti chode chode chode nyithindo dak isup kaendi ma en sup ing'eni jo en sup ing'eni juogi kidwa thuo jogi to onego bed ni kiduogo kaka wuo nyathi to wacho ni ta uchamo ang'o eh oganda gi chapat Ing'eni- ing'eni mano ose- o- kiwe pesa no, Eh? okane mang'eny ikini Ing'eni- nyathi magolo gasiri in- inok dipenji ni tedo nyithindo ang'o Eh. Ah, chik namba adek matayo un mine ma koro donjo e chama wacho ni kik ibed mager e ot Mm. en chieng' momiye pesa mm. ok ilokri ruoth e ot ng'eni pes chamani samoro onyiew kode kata kitamba mm. kata kom mm. be nyathi odumie mm. to wuodne kanyo owacho madhoge te baba nikia bech kitamba mm. pesa ng'en to pesa wuone monyiewo gigi monyiewo gigi eh, koro kanyo joma mine nyaka gibed ka giparo mm. ah, anto maonge tichni mm. to gigi tanyiewo ni ok en mna ng'ato Mm. e, mondo kata ng'ama ing'ado cha bebet mamor Mm. chik namba ng'we nyakwara moga jwang' ma bende tayo un mine ma ni chama wacho ni kik iring chama kosechuli Mm.
onge kama ridore aa ng'en jowadu ma pod ok ochuli bende dwaro pesa dwoknigi ng'en jomoko chieng' moyuto Eh. olali bura moloko nyaka simba en mteja en mteja koro ok yude sechego ting'e ni chama gin ji piero ariyo Mm. to gigologa alufu alufu Mm. koro en ema okwang kode en osekawo makore Eh, ing'eyo oyudo ohala oyudo ohala kogole aluf ne cha Eh. olal dak manye be yude ing'eni ing'eni nitie bengi moko ma kwadwa mulo nyinge Mm. ema giluoro Eh, luokogi biro ga bukaw nyaka dhok biting ting te miting' nyaka wi tado tingo ga nyaka Wi- wi nyaka tado wita- midhi- midhi Eh, ool. ing'eni wi tado montie mikelo kama juogo osegabet kanene Eh, to ok wang'ega ni nosekawe e area mar otonglo ka ero Eh, wi- at witado cha pod nitie en otamo juoge dhego witado ni en koro dhi gi higa Eh, juoge jo- eh, pod entie Oh, ka- tiengre ka en kanyo en tiengre koran ikali mosi juoge ma kanyo ger Eh. tado no ok nyal to dhego ji- juok ramoga jwang' osepenje kata e social media Eh, chiemo ogol moro koting'e ji owe noting'e macha winjo ne yo ng'ato ng'ato owuok ng'ato owuok modhi ogoyo picha mowach ni jodalawa en- entie witadono be en juogi omoko kanyo chik namba abich nyakwara moga jwang'o bende tayi in jalno ma i- un mine mani chama wacho ni chama nyaka bed chama madier kik opong' gi gik ma ng'e ni nitie moko ma bende i chama ma i ot kombe gin mag aluf piero ang'wen gik moko tv girigi king'iye en aluf piero aboro Kara chama ni ok en- en na chama ma jopap. Inyalo ga bet un i ot ka. Eh. Tich adek odhi chama, tich abich en ni chama, ngeso bende odhi. Mm. To en chama mana kara ma ogajre. Omiyo ng'ama miyo nyaka bed jaratiro kik imul nyingi chama ka ok en chama moriere ma mino odhiye mana ma dongruok. Ni ji olre pesa titimo kama kama. Ah, chik namba auchiel nyakwara mboga jwang' ma bende tayo un mine ei chama kawacho ni kik ijar ng'ama lwete ni nono ka udhi ode mm. an ok amadhga chai ma pl- e okombe ma plastic an sitlatigo nokwera ni kelo kansa chai mar orungi ni ok amadhga majan odaga ajapuresa Oja- oja- ojachandaga ojachanda Chandaga. Ai, to nyuka he, nyuka. Ing'e ni gima kidhi ode ng'ato kata ka lwete ni nono Eh. to wigi ti ing'e nitie jomoko ma sama ukelo orungi to iwinjo ka u- ukuotho ne dhako wadgi. He, Bende dalili nitie ni komieno dwoknwa.
tapenji wan to donge kobiri odwa donge wayiedho ga kit mogo eh. wan to koro rungi mitwewago eh, koro chik ramogi pesa cha pesa migolo mar chiemo chadhi nade eh. koro chik ramogi ajwang' dwaro ni kata ka uni chama to ng'ato ng'eni jigi wuotho ga ute ji to lwedo ok rom mm. koro ka gidhi od ng'at ma lwete ni piny mm. koro sasa mowuok kata kowuok noduogo mm. en ema wach nego kanyo Mago ok dwa kit Ramogi Ajwang'. Un onego bed anu nupegi. Ni bende koro adwa ni kwa oloni. Ma ng'ane ni monego waole ni kata na namba ariyo. Mondo bende onyiewe gike. Mondo kiny maduong' wayud ka odi otwere ka ute jomoko. Ah, Chik namba abiriyo nyakwa Ramogi Ajwang' ma bende tayo un jogo mane chama ma be aneno kodwa na tenre gi namba ariyo cha. Wacho ni ka dichuowe ni pesa chiemo, kik ing'ad te. Niketo nyithindo runge gi nyoyo. Monyiewe tie ndara. Mon ma sani thothgi ng'e nok tedi gitedi otieno ka chuogi oduogo. Nodiechieng' kaendi pok nomok mach e jikond dhako moro Eh. ni pesa idwa dhigo ichamo. Chama ma ka en siling' mia auchiel to o, piero abich. Eh? Mia abich gi piero abich odhi chama. Mm. Piero abich Nyithindo koro muodo gonyoyo ka gurungi. Chik namba bonya kwara moga jwang'o bende tayo un jogo ma mine mane chama wacho ni tem inyiewe gir ot. Chieng' moro iparo go chama. E pesa chama ok rade bunde ich. Kik iti ni dhogi ni yie mbasni. Isuko wich.
Ing'e ni wich ni bende ber na ki chieng' misukeno. Okiji gen wich ber ang' ndalo ariyo adek to da- one week to oti. Eh, koro kendo ji wacho ni to bana wiyi nonego koro igonye. To pesa mi ol e wiyi. iole te eh, pesa moro mo ng'iewo sit to ng'iewo kitamba mipedhe ot eh, koro chama ni ing'eni kaka ta chuosa ni kunyombri eh. ibendi nyalo ka kane kane matin tibwogo go dichuo eh. na aserito wachni botamo wang'a mm. koro antie koda silinga moro aluf piero auchiel mm. asiga bed ka kuna kuno mm. adwa ni kaw jamni te tu mm. ng'eni dichuono kodhi turu gi jamni koduogo luori matek kata ibwoge abwoga ni kinya dwan mondo owadu mang'ane udhigo chiro mondo udhi ung'iew jamni Eh. Koro gika ilako kitimo gi pesa ma chama to koro ing'eni dichuo bende omor kata kumiyiga nikech oneno lokruok Koduo- koduogo to oyudo ka TV ne moro mokuot ma nyachon ichwato moro ma mokawo tung' to tung' omako kor ot momako kor ot to ka in gi mine ni to winjo ako wacho ni in eh, chama ni an nanyiewgo mago ma ing'en ing'en ng'ama dichuogo kata kogolo to golo kotegini to ok ni samoro ango tise ka iginene ni remote ni wach mar tv ni chaba jalo chabi onyalo chami ma kata ni ng'ama ber onyalo chami owitieko koro sama idhi e chama nyaka iwe wiye emomiyo nochake ni chama onyalo chami Eh, osechamo ji mang'eny Ose- osechamo jomoko mogoli utegi mowito oko waluor gi nyikwa ramogi chik namba ochiko ma bende tayo mine ma jochama nikech juogi nyisa ka, ka ni, ni kowacho ni eh, lokie lo, lo, nam lulue ni ketie machielo eh. e, jogo kendo wuoyo nadi kanyo ing'eni ing'eni waseka fwenyo wechewa gi kwa wachogi to juogi nyisowa eh. ing'eni samoro ko dichwo samoro ko nyithindo samoro ko gi ot te eh. e, to, to giher be gihere koro injo koyawe kaka ing'eni momulo chamani eh. sama wadonje chik namba ariyo eh. Mondi ka pango mang'eny aneno ka wuok dhi omo pi sink. Mm. Ah, ok wuok kodhawo. Eh, eh, pi ni awinjo nobro lal wa dhi aome sink. Gen kowe jaode ma winje. Eh, kende. Eh, kech ong'en gino dhi mule mang'eny. Eh. Chik namba ochiko nyakwara moga jwang' ma be tayo un jogo mane mine mane chama wacho ni kuoth nyaka uwerego. E chama.
E chama. Mm. Ka udhi e chama ok udhi e kuoth. Mm. Dhako notero ga pesa. Eh? Odak mana ne ode ka Odak mana e ode kaka otenga. iyudo ka joma ja, mine moko ariyo adek mane okwongo okwongo i od ng'ane ng'ane ma pok odonjo to obag mbaka ne piny Itwe- itwang'o wachne itwang'o wachne Eh, to konene kobiro ni mbaka koro chot Awinjo ka ka gidhi od nyaloka to Eh. nyaloka owuok odhi duka. ero Tiwinjo ka mokuotho nyasembo in mane ikelo nyaloka gini. Eh. Koro ere gima domak e odni kata ka wamiye pesa. Eh, Ma kwan en en awito pesa. Ere gire ma domak. kanenona ok aneno na en ema dimake onge gire ma dimake e odni koro nyakwara mokajwang' un joma mine nyaka ung'e ni kudhi chama to kuoth onge mano ketho weche mege ri- dongruok namba apar mwatiekogo weche mege chama gi gotramogi ka nyakwara mokajwang' wacho ni kik ikel wiyi mar kelo lweny idhi thuru Eh, ing'e ni nitie mon moko ma ole ma johala ma chama en alufu abich abich abich abich ma chieng' michwade to chwade aluf mia ero kanyo ing'e ni gero wiye en mana ture Ero. Eh, onyalo dhi turgi obona duoka pesa orumo kucha be kodonje mondi awuoyi obaro ndas Ni mama a- anyalo ma- minwa ni yien anyalo nyiewo nikita lowo kamoro bagedini Eh, ta ing'e ni mindi awuoyi modoga kore ema koro luongo chwadi pesa manyien Ni- ni- ni- nyasembo Bende pesa manyien gi usega neno gi ni podi ka nene waya ing'e ni kama pesa nitie kura en awaya. en awaya mano e nying ma koro Ko wuotho nying ma wuotho to twade kati aluf apar. ero Ai, nomagi waya a- ane kose ate akani ni. Nomaga miyi in ma kabiro kati muro naga piluok. ero Ai pesa go korumo kore koparo kuma no ae. Koro nyakwara moga jwang pesa kik ring gi wiyi ng'ama miyo. Kodonjo mang'eny ting'iyo gumna gima ditima. Geno ni eh, joma mine komako chikegi. to chama bro dhi maber kendo kanu keth udi erokamano kinja ma kamboja winjo na kamoro amora ma intie mibet iwinje nyakalondo mano kinja ka awatemo kolo chik apar matayo mon e chama chama oseting'o minewa oko kendo keto kamoro chama bende osegolo minewa utegi botero kuonde mamoko mok owinjore ka gisetieko pesa eka wang' giepo chama nyaka rit chama nyaka mi luor nikech en gir dongruok en juogi manyalo geri to nyalo tieki